Central Lairam lawng tlai The Lairam Times min in nan kut kan in tlaih hna. Thawng hi kul le ruk hniang zarhthumnak thawngthanhnak kan neih lai caah a dih dongh tiang rak ngai cio ding kan in sawm hna. Thawngthanh tu Mang Ven Sung. Chin hriamtlai kar rualremnak kong Aizawl ah ceihmainak an tuah. Chin hriamtlai phu hna a simi Chin Council le Interim Chin National Consultative Council hna cu i rualremnak ding caah Chin Peace Summit thawng hi Kawlruk tlangtar in remdaihnak kongah ceihmainak an tuah tiah theih a si. Thonghnih kul le ruk hnih ah niruk in niriat tiang India ram, Mizoram ramkulh, Aizawl Idol Club ah hi remdaihnak ceihhmainak cu American hrambunh Chin Peace and Reconciliation Initiative nih Mizoram cozah nih hruai le dirhmi Advocacy Group for Peace Mizoram hna ṭhithruainak in tuah a si tiah theih a si. Hi remdaih tonnak ah Chinland Council in aiawh Chinland cozah in Chief Minister hruaimi palai cheukhat an i tel i ICNCC le CB in an hruaitu hna cheukhat an i tel tiah theih a si. Mizoram lei in Home Minister le ṭuanvo ngeitu cheukhat, biaknaklei hruaitu, CYMA hruaitu hna zong an i tel kho tiah theih a si. Nithum chung tuahmi cehhmainak ah hin hriamtlai karah i ṭhencheunak, lung i hmuhthiam lonak ummi cu remhṭhat le rualremnak kong hna an ceih tiah theih a si fawn. Chin Peace Summit thonghnih kul le ruk tuahtu CPRI hruaitu hna zong Mizoram Chief Minister he a dang tein tonnak an ngei hna. Lairam Christian Nursing School cawng ding caah entrance exam tuah a si. Thawng hi kul ruk hniang kul ah Lairam Christian Nursing School ah General Nursing and Midwifery cawng ding caah a voikhatnak entrance test tuah a si. Entrance exam thawk hlan ah Pi Si Lalthan Khumi principal nih exam ding hna cu biabeuhnak le thil chimfiahnak a neih hna. Upa Vi Lal Lian Kim a manager LCMC nih thlacamnak a neih. Entrance Exam hi minung za kul sarih nih an tuah i minung sawm thum lak an si lai. Entrance Test result hi hniang kulili ah chuah a si lai. Personal interview hi hniang kuliruk ah LEKBK Assembly Committee room ah tuah a si lai. LADC, CEM, EM hna le Gazette officer hna meeting an ngei. Thonghnih kul le ruk hniang hleiriat ah khan LADC conference hall ah LADC ah office holders hna le LADC tang gazage officer hna consultation meeting an tuah. Hi cam hmannak hi Pu Kelal Thanjara Executive Secretary LADC nih hruai in 12 jam LADC kan hmang cuahmah. Cozah tlai nih an cozah kalpi an duh ning le officer hna an kan ruahchan ning le kan ṭhanchonak ding i pehtlaihnak ruahceihnak caan a ser tiah a chim. Pu Sihla Zawngzuala nih cun LADC cozah thar nih theipar ṭha tlai dingin vawlei ṭhanchonak le technology hna man ngeihter dingin hma an lak cuahmah. Office kai le office i zohkhenhnak val kan zohkhenh ning zongah theipar ṭha hmu dingin fakpiin kalpi a si kan hmai caan ah hmuhchom dingin ruahchan a si tiah a chim. Hi caan ahhin Pu Si Lal Muan Thanga Chairman LADC le Executive member hna zong nih bia an chim. LADC Senior Officer hna zong nih LADC ṭhanchonak ding ruahning le hmuhning an chim. A si khawh chung zuam in ram le miphun ṭhanchonak dingah ṭuan khatning ding an ceih fawn. Hi meeting ah hin Executive Member LADC le Gazette Officer LADC hna tlamtling ngaiin an i tel kho. Lawngtlai Ziping he tiin Sub-Divisional Office Civil Sangau amah in function ning ding ceih. Thonghnih kul le ruk hniang kul i khat, chun suimilam hleikhat ah Lawngtlaizi peng Pu Donny Lalruatsang hruai nakin a office chamber ah Sub-Divisional Office Civil Sangau Function kongkau an ceih. Pu Donny Lalruatsang nih cun CYLA le YLA Sub-Headquarters Sangau hmalaknak kal cuahmahmi ah office rian BDO Sangau in a kemh tawntu a dang deuh in rianṭuanter hleiah remh ṭhat hau remh dingin a si khawh chung i zuam a si. GAD lei zong hi caah a herh le biapitnak ah chawnh an si cang. SDO Civil Office amah i function ding caah ṭanṭi a herh. Ṭhawnga in hmalak a si peng lai tiah a chim. Tonnak ahhin SDO Civil Office Sangau ningcang in kalpi khawhnak ding biapi hna ceih a si. Assistant pakhat, UDC pakhat, LDC pakhat le Group D pahnih le driver pakhat a herh. Assistant hi DPNAR lei ah chuahpi siseh, UDC hi MPLC nih a lak caan hna siseh, LDC le Group D hi DC office lei nih laknak sinhnak an hmuh caan ah lak siseh, driver hi DC office Lawngtlai lei in pek ding ti a si. Cun office function nak ding ah herhhai furniture kip requirement tuah in chuahpi siseh, Pu Thomas Maratha Hlicho, BDO, Sangau nih report pe in SDO Civil Sangau ah office building, staff quarter dot pakhat le staff quarter assam type pahnih a um i BDO Sangau nih a kemh chih i a herh le biapit ning in certificate issue a dher tuah, NOC order le theihternak chuah tawn a si, tiah a chim. Tonnak ah Central YLA le YLA sub-head quarters Sangau nih cun SDO Civil Office Sangau kum kul le nga leng a um cang hnu zongah tutiang amah in fangson lo hi tuaktan a hau a si. A lamkip in hmalak a si. Kan nawlnak biapi ah chia in hmalakpitu Lawngtlaizi peng cungah kan lung aa lawm. A hlawhtlin lai zong kan ruahchan, tiah a chim. SDO civil sangau a hranpa te i a pongchun khawhnak ding kongah hin Pu V. Lalduhthiam President, YLA Sub-Head Quarters Sangau zong nih bia chim in hi thil hi caan saupi Sangau khuatlang hruaitu le SYLA Joint VC, All VC Sangau le LWA hna nih voi zeimawzat ca le hmuhhau hna rak hmuh tawn a sinak kong a chim pinah DC office Lawngtlai CYLA hna zong nih a si khawh nakin zaanghlei a cawi caah tlamtling kho ding dirhmun i a dir khawhnak ah hin lunglawmh bia a chim fawn. Tonnak ah SDO CBDO Sangau Superintendent of DC Office Office Barrels, CYLA, President le Secretary, YLA Sub-Headquarters Sangau le President MJA Lawngtlai hna an i tel i Zipeng nih lawmhbia chim in caan hman langh dih ter a si. Kum sawmruk hnu ah Mizoram CM hlun cu BL Certificate pek a si. Thawhni kul le ruk hniang kul zanlei suimilam pahnih le cheu ah MNF President Zoramthanga

Imphal in Bachelor of Arts a rak passnak certificate cu Guwahati University nih an pek. Pu Zoramthanga nih hin DM College ah English major lai in final year exam a dih cangka ramtang ah Pu Lal Ding a hruaimi mnf ah a lut. Remdaihnak a um hnu zongah ramkhel lei i a luh caah BA degree certificate a la ve lo i tu bantukin pekchanhnak an neih hi a si. MNF President Zoram Thanga caah caan hmannak program tlangtar hi From Guerrilla Fighter to a Peacemaker by Sri Zoram Thanga ti a si. Nai ah a cauk chuah From Guerrilla Fighter to Chief Minister ti Penguin Random House India chuahmi le Zoram Thanga nunhlawm thluan hna caan tuahpiak a si. Hi event hi The Guwahati University Institute of North East India Studies and Omeo Kumar does its Tutor of Social Change and Development tuahmi a si i University cachim hna le siangngakchia hna he ca nan hmang. ZMC NHR a hmasabik Open Heart Surgery tlamtling tein tuah a si.

Tlamtling tein mizaw kum sawmruk le pakua mi cu an hlai. Hi mizaw hi thlaruk liamcia khan heart attack nei in lung zawtnak, triple visual disease zawtnak a ngei. Suimilam paruk le cheu chung ah an hlai hi a si.

Cardiologist Doctor Lalṭhaffala zong nih ṭha tein a zohkhenh fawn. Damlo an hlai hnu ah ICU ah zohkhenh dingin chiah a si. Damlo hi tlamtling tein hlai a si i, damlo chungkhar hna zung a hlaitu surgeon, anesthesiology team le OT team hna cungah an i lawm ngai. Tutan thawng kan thanhmi cu khavel khan a si rih lai. Zotu le ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. Hmaizarh ah kan i tong ṭhan te hna lai.